Ydy ein dyfalbarhad ni ac ein aberth ni, hon ydy'r ymgyrch yna. Mae hi'n fraint felly i wahodd ein siaradwr cyntaf i fyny, Cai Phillips. Mae Cai yn wreiddiol o Sir Gâr, a mae wedi bod yn fraint gweithio efo Cai yn ystod y flwyddyn dwytha ar yr ymgyrch yma. Mae o'n esiampl perffaith o un sydd wedi penderfynu peidio â derbyn pethau fel ag y maen nhw ac i godi lais ac i ymladd yn ôl. Felly, tyd i fyny Cai.
Diolch yn fawr iawn, Osian. Helo, Tregaron! Annwyl gyfeillion, rwyf yma heddiw yn sefyll fel cynrychiolydd ein ieuenctid yng Nghymru, ac un sy'n gobeithio byw yng Nghymru am weddill fy oes. Rwy'n mab fferm naw cenedlaeth o Sir Gaerfyrddin. Mae fy nheulu wedi bod yn byw ar y fferm laeth ac ym mentref Blaen-y-coed ers tua 1740. Hoffwn barhau i fyw yn fy ardal enedigol, fel nifer fawr o fy nghyfoedion. Ond pan mae costau byw mor uchel, ac mae prisiau tai wedi mynd tu hwnt i gyrraedd mwyafrif y bobl ifanc ar draws Cymru, boed yn y wlad, yn ein trefi a'r dinasoedd, mae rhywbeth mawr o le yn ein cymdeithas. Ym mis Mai, ar faes Eisteddfod yr Urdd, cefais bleser o gasglu a chyflwyno i Lywodraeth Cymru lofnodion 200 pobl ifanc ar faeseb Nid yw Cymru ar Werth, ac mae'n braf gweld nifer ohonoch yn y gynulleidfa heddiw. Cefais i wefr i weld brwdfrydedd ac angerdd pobl ifanc tuag at yr achos. Ond roedd dicter a theimlad o anobaith hefyd. Ystyriwch hyn am eiliad. Pam fod shwd gymaint o bobl ifanc yn gadael Ceredigion? Pam yn ffigyrau diweddar y cyfrifiad dangoswyd bod yna gostyngiad mawr wedi bod yn nifer y bobl ifanc o tua meinws 25 yn yr ardal. Pam fo pobl ifanc Ceredigion ac ardaloedd gwledig eraill Cymru ddim yn gallu ymgartrefu yn eu cynefin? Yr ateb yw diffyg cyfleniad o dai fforddiadwy a'r cyfnir syfrdanol yn ail dai a thai haf yn ein hardaloedd gwledig. Mae methiant llwyr Llywodraeth Cymru i gyflwyno mesuriadau i daclo'r argyfwng wedi bod yn dorcalonnus. Mae tai haf yn bla, mae ail dai yn bla, mae ein ieuenctid yn haeddu gwell, mae Cymru yn haeddu gwell. Nawr, dwi'n cytuno bod twristiaeth yn ddiwydiant pwysig i Gymru, ond mae angen i'r sector ei fod yn gynaliadwy. Mae angen cael pobl ifanc lleol i weithio a chynnal y diwydiant. ac i gael yr hyder i fentro i sefydlu eu busnesau eu hunain. Hefyd, mae cwmnïau mawr a Llywodraeth Cymru yn prynu tir amaethyddol o ansawdd da am bris uchel er mwyn plannu coed. Mae hyn yn golygu bod ffermwyr ifainc yn methu cystadlu yn erbyn pwrs di-ben draw Llywodraeth Cymru, Arian chi a fi! Mae bodolaeth a ffyniant yr iaith Gymraeg yn ddibynnol ar ein ffermwyr a'r diwydiant amaeth ac mae'n cefnogi ein ffermwyr ifanc. Mae perchnogion ail dai yn newid enwau tai ac yn lladd ar ein iaith, hanes a threftadaeth. Ble fyddwn erbyn 2050 gyda miliwn o siaradwyr Gymraeg? heb ein hanes ac enwau llefydd Gymraeg yn bodoli. Mae'n bryd i bobl Gymraeg rhoi stop ar hyn. Rydym yn... Rydym yn llawer rhy neis, ac mae'n bryd i ni sefyll yn gadarn. Rhywbeth arall sydd yn gwneud fi'n benwan yw clywed perchnogion ail dai yn Conan am rheoliau, rheoliadau newydd Llywodraeth Cymru. Os mae perchnogion ail dai yn gadael oherwydd y treffiant uwch, wel gwynt teg ar eu hôl nhw. Mangen cael deddf eiddo. Mangen cael deddf eiddo. Byddai deddf yn rhoi mwy o bŵer i bobl y gymuned leol ac yn golluogi cynghorau cymuned i osod cap ar y nifer o ail dai mewn ardal benodol. A dyma'r groesfa'n gyfeillion. O'r ddiwedd, mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i'r argyfwng. Bach yn hwyr, fi'n gwybod. Ac mae angen i gyngorau lleol nawr cymryd mantais lawn o reoliadau a gweithredu er budd eu cymunedau. Ond, mae angen symud yn bellach, ac ar frys, cyn ei fod yn rhy hwyr i ddyfodol hen ieuenctid ac i'r iaith. Dyw llusgo yn traed a gwneud dim byd ddim yn opsiwn. Dewch i ni roi dyfodol ein dyfodol yn ein dwylo. A drwy rym y neferoedd, gallwn cael wir bŵer i wneud gwahaniaeth i'n pobl ifanc, ein cymunedau ar draws Gymru gyfan, a sicrhau y byddwn Dal yma o hyd! I'r gad! Diolch o galon!
Diolch yn fawr iawn i Cai am dy eiriau pwerus a dwi wedi bod yn meddwl lot yn ystod yr wsos yma bod Cymru'n lle gwahanol iawn y dyddiau yma. Mae ein tîm pêl-droed cenedlaethol yng Nghwpan y Byd, mae Dafydd Iwan ar frig y siartiau. Da ni gyd yn ein miloedd yn gorymdeithio efo'n gilydd am annibyniaeth i Gymru, a mae hynna'n beth gwych dydy, mae o'n rhywbeth i'w groesawu, ond, a mae o'n ond mawr iawn hefyd, tydi? sgil hyn i gyd, mae'n cymunedau Cymraeg ni'n crebachu. Um, ia, a hynny oherwydd trachwant barus unigolion am drydydd, ail drydydd, bedwerydd tu. Maen nhw'n troi ein pentrefi ni un ar ôl y llall, un cymuned ar ôl y llall yn ddim byd, mond esgyrn o beth oedd yno yn gynt. Felly ein cyfrifoldeb ni Cyfrifoldeb genhedlaeth yma ydi codi ac i ddechrau ymgyrchu o ddifri i achub ein cymunedau Cymraeg. A dwi'n meddwl bod e'n bwysig iawn bod ni'n gofyn i ni'n hunan, os nad yn ni, pwy? Os nad y rŵan, pa bryd? Felly mae'n bleser mawr gen i wahodd y siaradwr nesa', Wallace George. I fyny, mae Wallace wedi bod yn ymgyrchu brwd ers degawdau maith ac wedi gwneud mwy na neb i geisio cael cartrefi i drigolion Cymru yn eu cymunedau, gyda'i waith yn Tair Yrru a Grŵp Cynefin, um, a llawer, llawer iawn mwy hefyd. Felly rowch groeso cynnes i Wallace.
Helo, siwmai, chi'n iawn? Um, oedd cael yn cael ei gyflwyno i chi fel cynrychiolydd Ieunctid Cymru, a uh, fi yw cynrychiolydd henoed Cymru, uh, fel llawer o'n chi sydd yma a phnawn yma. Uh, diolch yn fawr i'r gymdeithas am y gwahoddiad i ddweud gair um, am gynnal y rali, ac efallai bod sicr na dim am arwain yr ymgyrch dros ddyfodol y Gymraeg uh, ers degawdau. Felly, fy neges syml i chi gyfeillion yw, mae ymgyrchu'n llwyddo. Fis union yn ôl, ar bedwydr Orffennaf, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru becyn newydd o fesurau i fynd i'r afael ag ailgartrefu. Pwerau cynllunio i reoli nifergoedd, cynllun trwyddedu statudol ar gyfer llety gwelyau tymor byr, galluogi awdurdodau lleol i ofyn am gyfraddau treth trafodiadau tir uwch. Ond enillwyd y newyddiadau polisi pwysig yma dim ond oherwydd ymgyrchu Cymdeithasau'r Iaith a grwpiau lleol fel Hawl i Fyw Adre. Felly, diolch yn fawr i bob un ohonoch am brotestio, am fynychu ar anwyliau yng Nghywerin, Tudrath, Bae Caerdydd ac Aberystwyth ac dylwn gyflwyno ymatebion i'r dogfennau ymgynghorol gwahanol. Mae ymgyrchu'n llwyddo. Ond, serch hynny, canlyniad tebygol cyflwyno'r fesurau newydd hyn fydd lleihau'r cynnydd yn nifer yr ailgartrefi a llety gwyliau, a fyddai fel arall yn llawer uwch. Ond ar pen ei hunain, ni fyddant yn arwain at ostyngiad sylweddol yn y niferoedd neu greu mwy o gartrefi wirioneddol fforddiadwy i bobl leol. Mae cyfnod y pandemig wedi amlygu nodweddion gwaetha' marchnad dai agored heb ei reoleiddio. Y gystadleuaeth am dai wedi llornigo wrth i bobl gefnog ddianc o'r dinasoedd, Tai mewn pentrefi glan môr yn cael eu prynu dros nos. Gofyn cynyddol am ail gartrefi a thai o gosod fel llety gwyliau megis Airbnb. Ac o ganlyniad, mae'r bwlch rhwng prisiau tai ac incwm cyfartalog lleol wedi troi'n gagendor, gan arwain at wanhau cymunedau Cymraeg sydd eisoes ar y diben amaethyddol. Ac ym mis Gorffennaf, ry'n ni, Clywsom ni am dir feddianwr Baris o Ynys Môn, Stad Bodorgan, yn bygwth troi tenantiaid allan o'u cartrefi dim ond er mwyn gosod eiddo fel llety gwyliau a chreu hyd yn oed mwy o elw iddyn nhw'u hunain. Mae'r rhain i gyd yn symptomau o'r anfantais economaidd a chymdeithasol a greuwyd gan athroniaeth y farchnad rydd. Dwi am ddarllen dyfyniad i chi. Rydym yn wynebu prinder digynsail o dai fforddiadwy iawn. Mae hwn yn fater enfawr sy'n gorfodi llawer o deuluoedd o'u cymunedau yn effeithio ar ddarpariaeth y wasanaethau hanfodol ac ar addysg llawer o bobl ifanc. Mae'r argyfwng tai hwn yn achosi difrod gwirioneddol i unigolion, teuluoedd, ein heconomi ac yn bysgau oll ein cymunedau. Nawr, nid disgrifiad o gymuned yng Nghymru yw hwn, ond dyfyniad o lansiad ymgyrch Homes for Cornwall ym mis Mai eleni. Ym mis Mehefin, pleidleisiodd Cyngor Dinas Brighton dros wahardd adeiladu ail gartrefi a Llety Gwyliau Newydd. A daeth hynny ar ôl i 95 y cant o drigolion tre Whitby yng ngogledd Lloegr bleidleisio mewn refferendwm lleol i atal bobl rhag prynu eiddo newydd fel ail gartrefi. Ar draws Ynys Prydain, mae'r farchnad dai agored yn tanseilio cymunedau gwledig, arfordirol a threfol, yn gymdeithasol, yn economaidd ac yn ddiwylliannol. A dyna pam mae'n rhaid, rhaid i ni drawsnewid y system dai ag eiddo gyfan. Dw roi anghenion lleol o flaen elw, a thrin tai fel cartrefi yn ytrach nag asede ariannol. Digon yw digon! Rhaid i ni sicrhau hawliau i bobl leol, nid cyfle teg. Pwerau newydd i gymunedau, rheolaeth dros y farchnad dai ac adnoddau ariannol digonol i wireddu. ac ymgyrchu dros Ddeddf Eiddo Flaengar fydd y ffordd i'w hennill. Felly, beth yn union dyle fod mewn Deddf Eiddo i Gymru? Mae Cymdeithas yr Iaith yn cynnig saith pwynt allweddol a byddai'n sicrhau system decach o lawer i bawb. 1. Hawl i gartre'n lleol. Drwy roi dyletswydd ar awdurdodau lleol i weithredu ar gais pobl leol am gartrefi brynu neu rentu neu rhanbrynu, a hynny o fewn pellter ac amser rhesymol. Dau, cynllunio ar gyfer anghenion lleol. Dyletswydd i gyd-gynhyrchu asesiad cymunedol rheolaidd gyda chymunedau fel partneriaid cyfartal, a bod y canlyniadau yn sail i bolisïau defnydd tir a thargedau tai y cynlluniau datblygu lleol. Tri, grymuso cymunedau. Cryfhau hawliau perchnogaeth a rheolaeth cymunedau drwy roi pwerau i sefydliadau a arweinir gan y gymuned i brynu a phrydlesu tir ag eiddo, oddi wrth i ddyfarnydd preifat neu gyrff gyhoeddus a hynny at ddibenion cymunedol gan gynnwys tai fforddiadwy. Pedwar, blaenoriaethu pobl leol, gosod amodau ar brynu a gwerthu tai sy'n rhoi hawliau cyntaf i bobl leol neu fentrau cymunedol i arwain y gwaith o brynu a rhentu tai neu prynu tir ag eiddo. Yn bumed, rheoli'r sector rhentu, rheoli lefelau'r rhent, safonau tai ac ormodedd tenantiaeth i sicrhau cartrefi wirioneddol fforddiadwy o safon yn y sector rhentau preifat a'r sector tai cymdeithasol. Chwech, cartrefi cynaliadwy. trwy roi dyletswydde newydd ar Lywodraeth Cymru ac awdurdodaeth leol i sicrhau bod y stoc tai presennol a chartrefi newydd yn fforddiadwy, yn lleihau carbon ac yn gydnaws ag anghenion cymunedol, trwy lynu at egwyddor datblygu cynaliadwy. A seithfed a'r ola, buddsoddi mewn cymunedau. Galluogi cymunedau i arfer i hawliau newydd i berchnogi tir ac asedau trwy gronfa cyfoeth cymunedol, tebyg i gronfa dir yn Alban sy'n werth 20 miliwn o bunnoedd y flwyddyn, a hefyd hwyluso creu cronfa benthyciadau trwy fanc cymunedol fel Banc Cambria ar gyfer unigolion a mentrau a arweinir gan y gymuned. Y gwir plaen yw, os ydyn ni o ddifri am sicrhau parhad y Gymraeg fel iaith gymunedol, rhaid i ni wrthod yr athroniaeth o gyfalafiaeth marchnad rydd sydd wedi ei chyfleidio gan bob llywodraeth yn San Steffan ers dyddiaeth Margaret Thatcher. Felly mae'r ymgyrch dros ddeddf eiddo yn ddim llai nag ymgyrch dros ddyfodol holl gymunedau Cymru. Bod yn Gymraeg i hiaith, yn Saesneg i hiaith, neu'n aml ddiwylliannol. O dan y grisiau i dan yr efel, o Solfach i Senghennydd, o'r Fali i'r Fenni, o Lanelli i Langernyw ac o Dregaron i Drebiwt. Galon ar gynghorau cymuned, awdurdodau lleol, parciau cenedlaethol, cymdeithasau tai, mentrau cymunedol a phawb arall sydd am weld y Gymraeg a chymunedau Cymru'n ffynnu i gefnogi'r alod am ddeddf eiddo ac i ymuno yn yr ymgyrch.

i weiddi chydig o sloganau, ond cyn i ni fynd, dwi'n meddwl, mae rhaid i ni gofio, mewn cwta dri, bedwar mis, mi fydd canlyniadau'r cyfrifiad yn dod allan. Mae'r disgwyl, a deud gwir, yn oeri fy ngwaed i faint o gymunedau Cymraeg fydd ar ôl. Dydd Sul cynta'r Steddfod mi ges i'r pleser o fynd i feicio o gwmpas Ceredigion. Mae hon yn ardal hardd, unigryw, diddorol ac mae ei chymunedau hi'n haeddu cael byw. Llefydd fel Swydd Ffynnon, Lledrod, Bronant, Ystrad Meurig, Llan-gwirfon, Comins Coch, Tal y Bont, Aberporth, Talgarreg, faint o'r rhain fydd yn gymunedau Cymraeg mewn chydig o flynyddoedd? Felly mae rhaid i ni ddatgan yn eitha' clir heddiw Mae'r frwydr heddiw'n cychwyn o ddifri. Rŵan hyn, mi fydd hi'n anodd, mi fydd o'n golygu aberth a lot o waith caled, ond mae'r cyfrifoldeb ar ein sgwydda ni a sgwydda neb arall. Felly, nid yw Cymru ar werth, a dewch efo ni tuag at Llywodraeth Cymru. Dwi'n trosglwyddo'r awenau i Bethan rwan. Yy, ie, byddwn ni'n mynd yn y